Yo, nɔvi lɔlɔ̃wo me do gbe na me sia me va agbe ŋkeke ya va la dzi. Ŋkɔ nye nye Edem. Ne nye ame yeye ne va mo dzi djagba na subscribe ne subscribe vɔ la kema na ma video kple ame via kpama ele veve ɖe paa. Ne kpɔ agbe ŋkeke ya va la dzi nye ame ne le fififi la. Nui le nye be medi be ma fia wa na ɖe yi na kɔ ŋu na kɔ akpe ɖe wo video djo video ŋu. Alo ekpɔe ɖe ame kui woame etɔ̃ ene ɖe woawoe le mɔ dzi va. Aha, ekpɔe ɖa ɖe fi woyi. Ya fi egbe nyi ŋkeke ya. Aha. Ne ame yi ɖe dzi ɖa woakpɔ be eh, statistics ŋu woava. Nu yi me makɔ fia wò eya nye be madi nyewo video ɖeka. Ta mage ɖe video me. Ne madi video ɖeka mava yi fia wò ale yi nàte ŋu aƒo nu video kɔ fia amewoe. Kple susu be adea mia ŋu dzi kple susu be ana be nu ka wo video ayi viral. Fifi la la ma kɔpi nyewo link le fi. Ke ma ne me kɔpi link vɔ la, ne ma wɔ nye be matɔ video ya kple susu be ma va di aƒa ɖe mia ƒe to me o. Kpɔɖa le ta video ya me di be ma ma degbeƒa na amewo ƒete le Ghana me. Ta app yi míaza eƒe ŋkɔe nye Timebox. Ekpɔ da ɖe ta Timebox nava yi makɔ link kɔ da ɖe video gɔme kple susu be nu ka. Na ʋu account ne ʋu account ye ele very easy. Ne ʋui vɔ ɖe Bitcoin le asi wɔ na te ŋu kɔ recharge account wɔ ne va fi funds. Ekpɔ da ɖe gakuli susɔ le account me nyam nam ye nye ma nana kpɔkpɔ. Recharge alo Add Funds, ne nye azi Add Funds ko la, woana wò option ekpɔe da ɖe mayi ɖe eme. Ne ŋu account evɔ alo link ema kɔ da ɖe video gɔme. Ne mezi Add Fund fifi la la, kpɔe da ɖe. Ne wònye be ne va yi ŋu account fi la, nu yi woawɔ na wò na wònye be ne de fifty dollar eme la, woana five percent benefit bonus. Ne ède 100 dɔla ɖe eme la, woana wò 10 percent kple 15 percent ne ède 200 ɖe eme. Option yiwo nàte ŋu ade minimum yi nàte ŋu ade eme eya nye nu ka 20 dɔla. Ekpɔe la, eya nye minimum nàte ŋu eya nye susua yi nàte ŋu ade eme. Ne bank card le asiwò, Visa card, Master card, ekema nàxe ga viɖe hetso ga yi ne nèyi be yeakɔ de eme. bitcoin ato akɔ he litecoin kple tɔwo nye ya bitcoin ya me kɔ de me ha egɔme nye be eh, nye me dzi ma nɔ nyewo card wo san by heart le internet wo dzi o vɔ eya le secure me san nyewo card kpɔ le dzi aha ok ne wònye be ne fan wò account vɔ la ekema nate ŋu ayi ɖe click ne mi ge ɖe click fifi la la nyewo campaign ɖewo gale mɔ dzi fifi la nyewo mate ŋu akɔ fia wɛ

Aha be eya yevu gbe ko ma zã egɔme nye be angletɔ me nye ta ɖe. Ta fifi la ma na kampi ŋkɔ yi ma te ŋu anɛ ma. Ta ate ŋu anɛ be please subscribe to my YouTube video. Maga ne wòmedi be yeaganɔ la edze ko ma si fi eke ma nui menɔ le fi ya ke ava na title ne mɔ fifi la ne mezi fi la wo ŋutɔ ava type Ekpe ɖa ɖe wò ŋutɔ wò aŋlɔ na nu yi tututu èdi be ne wowɔ le eh, formation dzi na wòe eya wò ŋutɔ wò ava ŋlɔ. Ènɔ ema? Please subscribe to my channel and consider checking the link in the description. Efia be megblɔ na wo vɔ be. Ne wo subscribe na nye nuwo video vɔ la, no dze agbagba no kpɔe be woate ŋu akpɔ link me kɔ da ɖe video gɔmea. Ta heme ŋlɔ eya vɔ la, ke ma nayi ɖe gɔmee. Ne ne mi azã pete ma fia wɛ, me yi ɖe next farm. Fifi la la, wo be ma kpɔ link yi me di be ma promote. Fifi la, video yi nye ƒe video ya ya me be mia promote monetize your YouTube channel. Eya me di be ma promote na Ghana tɔwe. Da heme yi ɖe Diambox me la, video eƒe link nye ya mekɔ da ɖe fii. Fifi la wobe Africa countries wɔ matia edui me me di be no promote video le. Da Africa countries wɔ ne me ziwo dzi la, gba ne va la si ko efi wa eya me pete ƒe Teƒe yi abia le dɔ wɔ le le le. Wawe le fi da nu yi na zi nye be na va fi. Eke me na va zi remove all. Ke ma wa de wo pete da. Fifi la de wun tɔ na va tia nu me ma di to ko le fi. Yi de ti go me. Eh eh. Gana nye ya. Ta edu. Wa me to ya me di be ma ma yi wo nye pe video nu wa va chale. Ewotse ne le Britain la, wòate ŋu awɔe le Britain. Le France la, wòate ŋu awɔe na Francetɔwoe. Le Amerika, wòate ŋu awɔe na Amerikatɔwo. Ta nu promotion yi wome wɔna, ame wɔna wo vovovo. Etso nu yi me va yi di gbɔ ame be madzrae. Ne me madzra na ɖi la, sigbe me wɔna ye ma, madzrae na ame sia ame. Etso nu yi me le dzadzra gbɔ. Ta hemetia Ghana kple Togo vɔ la, ame yiwo ate ŋu anɔ enua click na me nye ya. Le Benin gbɔ̃ me ɖe, ame akpa ɖeka kple ɖeka woawoe li woate ŋu akpɔ nye video ya. Efi ame alafa asieke kple ewo woawo ate ŋu akpɔe. Efi Ghanatɔ, Togotɔ mesugbɔ ekpɔe da ɖi ta mava etsi na wo be ne woyi ɖe edzi ate ŋu axɔ ŋkeke eve, ŋkeke ɖeka alo ŋkeke etɔ̃ aƒe campaign avɔ na wo. Fifi lala wo be eh, eh, device ka woazã. Ne mezi yewo pete la, I need all device, so whether mobile phone or desktop. Ate ŋu agblɔ be desktop ɖeɖe vɔ video nye be ne wokpɔe na dae. Yeah, it's YouTube video ta woate ŋu akpɔe any of them ta mada asi ɖe fi ma. Traffic source ekae? Aha, time box dedea alo any traffic source. Wokpɔe da ɖe aha ta mate ŋu ada asi ɖe any traffic source kple susu be eh, partners wo le timebox si yi wòate ŋu akpe ɖe ame ɖe ŋu software hã nu ka dzie nu yiwo window ma android wo ma wòada asi yi ŋu wòanɔ anyi si gbe ekema wòayi ɖe gɔme browser wo ya wòate ŋu ada asi wo si gbe matia ɖeke o gender tse nyɔnu kple ŋutsu fɔa wòate ŋu azi ekema mayi ɖe fi ne quality okay user quality any type verify id me zãnɛ vɔ ne zã verify id ne be fila la ma tiɛ be ne nɔ id verify dzi o ne akɔ yi ɖe ame sia ame ne fila la ame kawo tɔgbi atɔ akpɔ nyewo video ame sia ame atɔ akpɔ eya naɖeke mele mele dzadzra o ta ya ene wanatɔ edzi ɖe sia ɖe eyi kutɔgbewo kunyanga o ta wa da sisi gbe Fifi la ɖe wobe uh, user conclusion from campaign mehiã o efi mega like you don't have mega gblẽ game na ɖokuiwò campaign eh, minute nene woakpɔ kpɔ wo video eya nye ma wɔn tɔ wɔ ɖe five minutes minute atɔ ame be minute atɔ ɛɛ eh, ɛɛ eh, adaba ƒoƒo ɛɛ adaba ƒoƒo atɔ. menye minute atɔ ye ma o adava bubu atɔ efia be second okay fifteen uh, five seconds ya wa ƒoe ega yi wodze be no ma he na wo no ƒoe la ye anyi ya zero point one cent bɔn nye medi be ma he ma o gɔme nye be medi me he asi bɔbɔ medi be ega yi ma he ma kpɔ vi de ne ta nu yi wa wɔ nye be wa zi gɔme na nua ekema wa didi wa ŋutɔ be minimum de. eye wò ate ŋu axe na ame ɖe ya nya le gɔme le fi ta eya xe gbe me gbɔ na ame wɛ aha ne me lɔ kɔ mate ŋu axe ya na ame wɛ ta mazi kɔ yi ɖe gɔme ne ma yi ɖe enɔ me ma didi asie ta asie didi me le ma wate ŋu ata epi tse ɖe me gɔme di be ma ma sisi gbe abe ale yi le gbɔ fufu la aha ta eya ega ya eya me gbɔ xexe gbe minimum bit na ame wɛ eya me gbɔ xexe gbe na wɔ wɛ recommended bit efia be ne me xe ya la Eh, makpɔ amewo wa, woazi asi dzi nam kaba. Woatɔ ɖe dzi nam five seconds. Ne melɔ̃ la, mate ŋu increase eya kɔ yi ɖe dzi. Magblɔ be ten seconds. Alo makpɔ fifteen seconds kple susu be ok mayi ok fifteen seconds. Ne mada eya ɖe dzi vi ɖe, makɔ woame etɔ̃ kɔ da ɖe dzi alo woame ene. ate ŋu anɔ le dzi nam faa. Ame yiwo tɔgbi me dimi nokpɔ ema ene ma kpla Jesu wɔ aƒa ma kɔ va ema. Aha. Ekema ne me wɔ evɔ la nu yi ma va wɔ nye be ma va de ega yi tututu me dimi ma kɔ wɔ kampe ya. Ega yi me be ma kɔ wɔ kampe ɖe ma kɔ five dollar pe kɔ wɔ kampe ya. Ekpɔ ɖa ɖe five dollar ya ma kɔ wɔ kampe ya. This is maximum amount. Ega le account eme nam. Medi be mazã akpete o. Ta woame atɔ̃ eya ko five dollar ya medi be mazã. Ne mezã five dollar la, balance yi le account ya me na me eya nye be nu ka esusɔ uh, twenty five dollar nam le account ya me yi mava zã kɔ wɔ nu bubu. Eh, ne nɛ mi be nuzã le ŋkeke me nyemehiã o eya kple eya akpete nyemehiã wɛ o. They are very simple and tsɔ ne le kpɔ ale me le wɔ fufu la. Ne ne me di be this you don't need to feel anything here. Aha da si le ŋuti be anytime at all no creek na we. For a ya le veve ne unique forever. Echa be no zi asi ya keke. Na me de click wo video la me de kpɔ video la ma ka ti ma kpɔ video gbede gbede o. Efia be ne ya kpɔe sika kpɔe vɔ. Kpɔe da ɖe so if you have a business link that is what you do. Fifi la la makpɔ ɖa be efi ma to akpɔ aha ta wadana dasi ɖe unique forever eya kpɔ ɖe ŋue. Mhm. Eke ma mi ava wo be browse image ede be na di foto ɖe kɔ ne ta wa jira foto ɖe kɔ da ɖe ta ne me zi browse image fifi la la wokɔm kɔ va fi. efi matia nyiwo promotion eh, link wɔ foto kawo eye wo me zaa va yi nye ya bɔn nye medi be maga za ya o ekpɔ da ɖe medi be maga za ya o ta ma za bubu le fi hã eya nye one thousand view ne kpɔ le fi ta ma zi eke ma ma select ma va fi ma zi open ne eke ma ekpa.

Mía ƒete mía va yi ɖe emɔ me mía kpɔ be view nene. Ne èle èle video ya kpɔ, trɔ yi ɖe video me kɔ fia wɔe va yi video na va yi kpɔ be view nene mía kpɔ ne fifa la ɖa. Fifa la la le egbe ƒe ŋkeke ya me la, ame woame wui adre eyae kpɔe. ame woame atɔ̃ ye le fifi le ame wɔ campaign ne nyimi na ame ne na va kpɔ fifi le ya wa can calculate it and know how many people will come on it vɔ mi da si ne wo ne mi akpɔ view ne ne mi akpɔ ne ne wònye be dze wo youtube wɔ wònye fresh video la si ko dzi be na wɔ ema promote your video time box alo na sa eh, vfly vfly le gɔme na wɔ eye nyo le vfly me enye be vfly de wa na free view ne verify wo phone vɔ. Nɔvi lɔlɔwo, nyemaʋu nu dzidzo video didi viɖe. Mia nɔ kama me bia dagbe na me sia me be ne kpɔ video vɔ ɖe, dze agbagba na sus na subscribe na me kple ame ɖe kple susu be nakpe ɖe ame ɖe ŋu. Mia nɔ kama na ʋu lɔlɔwo.